Apwoyo dok ajoli in ma itye ka neno wa tin i Wan Luwo Television, an kilwongo nyinga ni Emma Akwero. Tin nyo ocakke i dwe eni i yubwa ma walwongo ni Ngec ki Ngene obibedo ka kelo iwu dano wa ma wungeyo gi, wuneno gi bene TV nyo wuwinyo dwon gi bene ento ci jami mogo matino tino ma pe wungeyo i kom gi. Tin watye ki latin wa me paco ma en obedo i kin dano ma cakki, ma gutiyo i media onyo i TV, kin dano ma gutiyo ki diro ma wan ma wadongo ma wanenogi i TV nongo wanenogi ki yom ic mada. Tin watye ki mego ma kilwongo nyinge ni Beatrice Okello. Beatrice, wajoli tutwal i wang luwo TV. Apwoyo.
Ma pud peya wacito ka mabor, tye dano madwong ma gipenyo ka ma wun wutye iye. Joni gitye kwene? Pe dong wanenogi ma yang. Ento ma peya wacito ka ma itye iye, ka ma jami ma itye ka timone komedi, amito ka itit iwa kong. Beatrice Okello obedo nga? Wan ma yang ma watino ma wadongo waneno wa i TV ma wakwano niuc ki diro ki yom ic, wapenyo ma waneno i ma nongo cwiny ma yom ma waneno wa i TV. Wamito ka itit iwa, Beatrice Okello obedo nga? Ocako. Tic UTV nining? eh? Jami mogo eh kinywali ki kwene? Pe, an apwoyo ba Emma. Amoto wun weng ma wutye ka nenowa kombeddi ni. An nyinga kita Emma owaco ni. Nyinga bor. Nyinga kilwonga ni Beatrice Ascencia Akidi nying kikana, Okello. Okello ni nying wora. Cako tic i TV obedo tuko tuko pien kare enoni jo ma nongo gitye i TV ni nongo giloko maber adada ento gin weng kaki mapatpat ci dong Ngati mo ma wacci larema ento nongo obedo omin babana ma ki gum marac kombeddi dong pe ni kilwonge nongo ni Retired Lieutenant Methodius Oto. En nongo okwa calo en dano ma gia Twin West ni ci owaye ni wek kong wan acoli be kong wacinyut kong ngo ma waromo timone. Ci wa a in kec inyuttigi kong kita kiloko ki leb munu. Kita leb munu kitito kwede. Kita kitito kwede leb munu. Ci an be dong nino mo do aneno dong advertisement tye kitye ka lwongo dano mo cet ka kwano news. An be atinge acito kunu. Ma a o kunu kipenya ni a in ikwano ki woko? Awai woko aye te lokke ningo ni? Ni a gwok nyo icit ikwano ki i London nyo i America gini awacci ku. An ba kwanna weng ma akwano primary akwano i Nairobi. Bed nongo wakwano ki leb Swahili. Wan pud wadugo aduga nongo i Uganda i mwaka pyeraboro. Manyuti Swahili ni bene tye o makec. An bene atemo Swahili ma kite kenyo. Ci dong abedo for training pi cabit aryo mo, i ngeye dong kiketa do i dye bar me TV. Ma kite an amaro lok ki dano ni, anongo gineno ni bino mayot. Lok ma aloko ni obedo wai lok ma nongo atye ka lok i class nyo nongo atye ka lok gang ki luwota. wek onongo bino ma nen maber. Ci kit acako kwede eno do, ci dong pi mwaka apar abicel abedo i TV eno-ni. Itiyo i UTV pi mwaka apar abicel? Atiyo i UTV pi mwaka apar abicel. Acako i mwaka apar alip acel miya abongwen pyera abongwen wiye aryo. agiko i mwaka alip aryo ki abicel ma nongo pud kicako UBC acaka ee so kit ma acako kwede eno ento tic i UTV ni nongo pe ticca madii ticca madii an akwano pur nyo agriculture ee ento pur enoni area ma an a specialising iye obedo extension. Extension aye cito ka pwonyo dano pur. Co miti na me lok ki dano tye ka kenyo. Ka atye ka lok ki ngati mo ni amiti ange ni oniang. Lok ka ibiloko ki dano omyero ilok ma nongo lokke winye it ngati mo ni lok mogo pe kare oo eeh lok. pe madito ngeyo leb acwali tye lok mogo ma nongo pek ki mogo ma nongo lutino aye myero owiny mukene iloko ni itye i kin ludito keken so apokapoka ne eno en kit acako kwede eno ci atiyo i ministry of agriculture animal industry and fisheries pi mwaka apar angwen ingeye dong amede acito ka tic bot jo me UN

An a lacaro ki kome ba.
In lakin gang. Kit angeyo kede kinywala ki gulu. Ah, ki gulu kunu, gulu no yang dit ba. Gulu no omako kom gulu matin ni. Omoro eeh amuru ki nwoya ci dong gang ma wan ma waa ki iye tye i kabedo ma kombeddi dong tye i nwoya kilwongo ni alero i alero kunu gang wa tye i kabedo ma kilwongo ni langol acako kwan ki i langol. kare eno onongo babana ocito dong ka kwan nongo okwano Russia degree ne okwano Russia mamana bene ki gume maber ocito bene ka kwano pwony i Bristol in the United Kingdom ci dong an dong adong dong bot dadana en aye opwonya kit me bedo nyako Acholi kit me lok. kiworo calo nyako acwali mudongo maber ee co akwano langol ki ma dong mamana obino en onongo lapwony me TTC, teacher training, i Christ the King
gang kwan ma Kibulu en eno
co wabedo kunu ma dong ocwala ci ito akwano ka ma kilwongo ni Demon. Demonstrations. Demonstrations Demon School. be cok ki TTC kece. En demon eno ni aye gang kwan mi pa lumingo pa lu TTC mi pwonyo lupwonye. Akwano kong ki kunu. Ci dong ma babana odugu, kare eno no kare pa min kuku kuku madwong no tye, pe do odugu cen i Uganda. Ogiko kwene i Nairobi. En be ocako pwony kunu i Polytechnic. Kenya Polytechnic. Wan dong bene watinge ki kany, walubo kore kunnu do. Me ringo mony ki Acito kom.
dong amedde ki kwanna i Nairobi. Akwano ah, kilac aryo mi o i kilac abicel i Uhuru Estate Primary School. Ki kunnu apwonyo leb Cwahili ma a ki langol na dumo leb Acholi kikome-ni. Mada apwonyo leb cwaili leb munu na nongo nok ba ingeyo kwan ka ikwano ki icaro nongo polle ingeyo en leb kika ni leb munu nongo tetek. Ci ki i demono kipwonyo pwony ki leb acwili kede ki leb munu. Wiya bed dong pi po kono nongo kitye ka pwony ki leb ango ento acito mere ka kwan. Okay.
Ma ao kunu leb munu nongo tek acako pwonyone dok apwonya. Leb cwaili nongo pe angeyo wa kit nyig acel mo. ci apwonyo weng. Kine ma dong ao i kilac abic onongo kitimo kontest me lok ki kun onongo kilwongo ni public speaking kontest an bene acito acito kunu pud iti i praimari pud ati i praimari ma ao kunu awaco ki dadina ni a dadi In ba bin inenwa i final competition me speaking contest. Ka watye i dumo leb munu. Ni in bene iloko, pien ki gang pe waloko tutwal, wabedo i TV. Watye yes. So ocito kunu, obedo en ki kume pe ye ni nongo an aye atye ka lok. Ki gum marac, Kun onongo kimiyo calo kalam, kimiyi kalam, nongo i practicing lok i kom kalam, ci icito dong iloko en lok enoni i public speech. Ma o kunu kalam ma nongo an apwonyo-ni obedo pe. Ci dong kiwacca ni kwany dong gin mo keken icit kwede ilok itanni dong oo en. Rula aye tye. Rula pe bor ki kalam pien gin weng gubedo bao bao lakite kenyo. Acito ki rula, wiya nongo dong tye ka ringo twon ngwec mo me nge ni man eni kong obedo alok lok ango ka eni pien pat ki pencil. Ka ma omyero awac pencil omyero dong awac rula. Atyeko, ma atyeko dong awinyo ka dano goyo cinggi. Pe be ingeyo gin me loko? Pe angeyo.
Ocakke nino eno-ni, amaro dong lok. Konfidenci be oyubbe. Konfidenca odwogo pien atamo ni abitimo twon bal pien kiloko lokka from kalam i kom rula. Ci dong kite eno do. Ok, ma dong ma ma pud itye Nairobi wumed imedde ikwano secondary-ni weng ki i Nairobi? Akwo, mwaka pyeraboro. I nge lweny wadugo gang. Somo wadugo ni wadugo i 1979. 1979 onongo pud atye i P6. Ma wadugo eno ni kiketa i Nakasero Primary School. Ki i Nakasero dok anongo dano kany dok giryek loyo dano Kenya ki lokgi weng. Ci dong ki leb muno ki wacci I had to up my game adok cen dok ka pwonyo ngo kit me bedo dano me Uganda kuja onongo dong ki lwonga ni jaluo pien nyinga ma kidi ni kunu ki wacci Akinyi Kenya bene gitye kede and jaluo ki leb luo ma wan wa loko ni pe bor bene so ma adugu kany akwano Primary six ki Primary seven i Nakasero Primary School. Kare eno onongo pud Nakasero ber ba? Kombeddi dong pe ber. Onongo pud ber adada. Kombeddi dong UPE do. Ci dong ki kunnu akato bene adada. Acito i Mount St. Mary's College Namagunga. O ikwano Namagunga?
Yes.
Akwano kunnu senior acel up to senior me abicel. Mwaka abicel? Mwaka abicel.
I A level akwano science, PCB, ma nongo i mitina ni amito bedo daktar. In ni latin maryek kumeno jami weng kit alem mono waco adapting, icito Nairobi i adapting swahili, dugu kany i adapting.
Unfortunately, points ma an anongo pe romo tera me bedo ngo, daktar. Ci ki keta ni akwan agriculture. Ci bene anongo ni miti na me bedo daktar ni nongo me lok ki dano. Ci anongo ni agriculture bene abiloko kara ki dano. Ento dano dong ki pot yat, ki yadi, ki gweni, ki lee ma bene nongo pe rac. ci dong kite weng dong obedo kumeno akwano enoni otum anongo tic pa gamente atiyo tic pa gamente ci dong en ni kom tic enoni aye miti pa donyo i TV obino ci dong adonyo bene kede eno ma pol dano ngeya calo lakwan news pe gingeya macalo latic pa gamente i agriculture. Aneno.
Wanyo ot wa ibedo latin makwiri ma bene pe iyedo wi babani. Latin ma wiye tye sharp. Ayela bedo papat. Ngat a balo jami layela. Ngat a ka oringo dyewor cito ka myel layela. Eeh, ngat a ka pe tye ka kwan maber layela. So ayela bedo papat. Ma i tam pa babana gwoka bedo layela ento an angeyo ni pe abedo layela. Myero kong walok ki babani wawiny version ne bene. Ok eh. Beatrice ma dong idugo ityeko kwan ma kere icako tic i agriculture nut tammi tye ni ah an dong amyero abed i TV?
Tamma madi obedo pe i TV. Ento kit awacci ni omin wora ni ma larema eno, Methodius. omiya challenge ni ba ko i cing nyut ki joni wabedo wani kede ki cing nyut ki joni kong ni wan bene watye En oneno kira in kira lem mono wayo kede carrying yourself kede. Eh, eh, kumeno. Ma nyuto neno potential. En no watiyo wani kede. An na abedo financial controller ne. En labicness. So ma nongo wacito ka lok ki dano calo i World Food Program pien nongo wilo produce cato bot luworld food neno kit aloko kwede ki joni wa eni ento ba kong wacit kuca kong. Kit icano kwede leb munu kuca. Ineno kong wacit kong ci nen kong gin ni eni kong. Eh. So kit adonyo kwede eno tuku tuku ento odoko ber. Odoko ber. Ma o kunu Anongo nyako Acholi mukene ma kilwongo nyinge ni Lucy Banya. En bene nongo dumo leb muno calo muno ki kome-ni. Manyuto Lucy okwongo uh, cako tic i UTV Ye- before yes, in. an anongo Lucy kunu. Mm.
Ma dong ki kunu ma an dong acito kunu-ni gunongo ni nongo lebbe dong tye ka doko mito. Guwaco ni kong dong wabam dano le- o- okwan dong aryo aryo. Lutinowa aryo.
Eh.
so kiketowa dong wakwano dong aryo aryo ee wan wanongo bale Francis kunu wa i ah wun dok ba wumiyo calenj wek an bene kong ayubbe dok kong maber. Ma nyuto wun aryo wun ki Lucy aye wumiyo calenj wek bale Francis be kit alem mono wawaco kwede o-upping up his game. O-upping up his game. Ma nyuto credit bene myero wamiye ki wun. Eneno dong, pien dano nongo kong ni oh bale Francis Dano ma gikwano news kombeddi weng gineno Bali Francis wa i inspiration, wa i legends. Ento watye ki lutinowa aryo ma pol dano wigi wil ka lwongo nyinggi, en aye Beatrice gini Lucy. So ka itita kong kare ma in i joining UTV kare enoni, no pien TV no tye acel keken, wan weng wan ma lutino ni tye kworo neno TV cake ca acel, giko be ca bicel me dwor. En news no cake kene ca aryo, angwen.
Kong me acel nongo ca adek ka dok lacen nongo kiloko news me acel bedo ca aryo news me aryo bedo ca angwen pien nongo lok angeya dong ocako doko dwongo.
So in ino Valley Francis be kunu? An nongo aye kunu.
So ke tit iwa kong experience eno ti nining me bedo i TV acel le ken i Uganda nio loo ki pwonyo wu ki training wun? Ngo experience eno tini nining? Um
pwony pwony madii ma ki pwonyi kede mi lok pe ka dong pe iromo lok naturally pe iromo bene tic calo me kwano news i leb mapat ki leb ma migi ento aa gin ma ki leb munu ki lwongo ni etiquette ki pwonyowu kede. Kit omeri nen kwede malo wangi omyero obed wai itye ka neno wang ngati moni anyim ka ca ni kit omeri ibuny kwede wangi omyero pe obed makwar nongo presentation meno ki pwonyi kwede kit me lok mot an ka atye ka lok i kom gin mo ma nongo omako cwinya aloko yotoyotoyotoyotoyoto ento giwaco ni kor myero ilok mot pien ngati moni myero owinyi. ma dong lacen kikelo jo ma gitimo sign language dok bene speed omyero odug piny pien gin omyero kong guwiny megi nio ka gutim ngo guketi sign it jo ma gineno anena ni so gupwonyo wa mere en ni lok kor mot wek dano owiny lok kor mot wek ngo ma itye ka waco ne ni okati o maleng. Pe inyam lok ki anyama jo mukene ka gitye ka lok oyotoyot tutwal li pe iwinyo lok mukene calo ka munu tye ka lok iri iwinyo ni pirr ento ka ineno kit ma kicoyo kwede ineno ni pitta ee kumeno so kipwonyowa en eno ni kare eno ni nongo pud wakwano news ma kicoyo acoya i karatac. Kare enoni kompiuta nongo pud obino abina. Pud pe kitayping, nongo pud tayping kitimo ki tayipraita ma ka bal mo nongo otimme iye nongo myero kong ki ruco ico dok ki cingi. Ka gin mo nongo obino abina pudi, news. Hot Off the Press, Kono omyero ikwan handwritten ma ngati moni ocoyo-ni. Co, wangi omyero obed ni ongi ki karatac, onen dano ma nongo mac bene tye ka ryeny i wangi. Co, gin ma kipwonyowa madiine en eno.
Beatrice, Ki i tammi, itamo ni, pien kit ma awacci kwede naka nen ni wan nongo ma watye i joining TV, kombeddi nyo media, Gine, wanen, tutwalle wan ma wadongo ma waneno wu, watamo ni wurwenyo nyo pot i miniwa contribution wek wanen kit pwony wu nyo pwony wu mo ma waromo uh, uh, learning from you. I- Itamo ni wuromo kati ki lakodi program mo ma weko bin Wupwony ki wan ma wa pud watye joining media en i tam itye iye ni ni. An ajolo kit lok eno ni mada pien ka aneno kit presenter tye kede kunyoni i TV tutwalle juma gi presenting news gi tye ka pwonyo tim ma ki timo ki lobo mukene ma pi rwate ki ngo kwo pa wan juma kany. Pe abimiyo nying TV-ne nyo nying lukwanne, ento ageno ni inenogi, jo ma gipore ki bedo muni, jo ma gimiti gilok leb muno calo muni. Kun wan watye ki kite waloko ki leb muno, ma ka waloko leb muno en i kit ma megwa-ni, dano dok nongo ni eni dok loko leb muno maber loyo kadi wa muni. pien moni ywayo mega aywaya. Wan ka dong waywayo megwa aywaya pi wan ma watye i Northern Connection ni nongo dong lokke mukene dong omako te lebio pe katti. Co gin ma aneno ni rac tutwal kunyoni maro coping gin mukene ma tye ka timme pe watye natural pe watye ka mine macalo wan ni eni. So apwoyo tutwal ka ni wun onyo ni omiti wan jo ma analog ni wabin kong wa pwony kong kit ti timo jami on screen nyo apwoyo lokke mada. Luwota tye ma gucako ka ticgi. me producing programs ka ineno program ni eno documentaries ma ki airing i TV ineno ni quality ne pat ki pa nongo ki yubu i TV stations ma kany ma kunyoni so apokapoka ne tye pien kare ca ni dano timo jami maber labongo poro ne ki ka mukene. Itamo ni kombeddi lutino nyo dano ma gitye ka tic i TV kombeddi kit ma lemo wa pe gitye natural? gikobbe pat ki wun ma yam wutimo. Itamo ni gwok gwok dano pe ki diro nyo ki gwok gwok awaci patience nyo excellence gimiti gitim jami wek kinen gitye wi
kakare. Kit ma gitye ka timone-ni eni pe pa miti me timo gin moni, gitimo pi nyutte, pi nyutte wek kingeya ni an aceleb. En karacce eno. Ento ka itye ka timone pi ber pa gin moni ma imaro timone-ni, kati mapat. Man kombeddi watye ka lok ki leb Acholi, ineno lokke bino mamit, makur. pien watye ka maro ngo ma wawaco. Ento ka nongo ni ngati moni mito timo program mo me tuku iwinyo lebbe nongo tye ka kati mapat pien mitte ebed en kawu kawu calo joni enoni. Bedo kawu pe yot
ee. So pwony ango ma iromo cwalone bot lutino matino ma gimyero gibed? Calo wan, calo in, pwony ango ma iromo cwalone botwa ma watye i media-ni? Me acel, dony i media pien imaro tito lok ki dano. Pe idony i media pien imito kineni. So ka imaro tito lok ki dano whether ibitito. lok me news nyo ibikwano lok angeya nyo ibiketo program mo me ododo omyero kong imar gineno ni me acel, me aryo omyero lokki obed do natural pe inen ni pien Beatrice loko kiti eni an bene omyero alok kumeno. Nyo naka yang balle loko ma wito cinge kiti eni, an bene omyero awit cinga kuman. Nong style ma megi wek dano onge in macalo in, pe in macalo lakop ngati. Me adek, tim research, nge jami ma peya icito i nyim dano. Ka ibicito ka lok. Gunyoyo ni president manyen tye America. Ci iwiny kite Americans lwongo kwede i TV gi. Pe icit iwaye ni Joseph Biden. In imedo pien ingeyo ni Jo short pa Joseph. In icit ilwongo ni Joseph Biden. No, lwong kite gin gilwongo ni Joe Biden. Eh? Nen ni ikwano jami eno nio, ingeyo. ma ilokogio kakare. Pe icit macalo in latin acholi iciwayo ni nyi otim otaim. Pe tye kumeno. Co jami adek enoni, mar gi moni, lok macalo in, tim research ci ibibedo presenter maber ma dano bimaro ne. ma nyingi bibedo household name, ma labongo mitone dano weng bingeyi. Ento ka ibolleo i nyim dano, ibolle kiti eni, ibolle kiti eni, wic bene biwillo, gin ma dano bingeyi me en labolle-ni. Co lok ma an amito waco ki lutino kunyoni ma gitye ka donyo kunu, bed in. Bangi ka itemo winyone en i social media ma dong tye kubedi ni jo, jo, jo mukene nyo lutino mukene ma gitimo entertainment uh, media uh, uh, gubedo ka wacci oh uh, media bene ba pe culo cene madwong giculo alip pyerabic keken i karowa ma watye i UTV ni nongo Cul jami macalo cul ki ngo ngo gini nyo jami ma pire tek nyo cule nyo ber. A,
Culi enoni ba i lok ada? Cul enoni pe. Cul enoni pe. Pol pa jami eno kit awacci itimo pi mar pa tic enoni. Wan nyo kiculowa alip adek. Acel aryo adek. Acel aryo adek. Pi kwano news acel. Ma ka itiyo pi dwe acel, i dwe acel nongo ikwano news news nongo kiryo nyo kidek i cabiet acel. Ka ikwano kidek times adek alip abongwen times angwen alip pyeradek wiye abicel. Weko maber ni inflation bene ope kare eni. So alip adek ni bedo wai ciling adi i kombeddi.
Eni bene 50,000 alip pyerabic ma kiwaco ni nongo dwong, me kwan ni nongo nok, pien me kap tye iye alip adek enoni pe romo timo ne, ye wii wek onen maleng tye icene enoni, bongo ma ibiruku omyero obed bene ngo? i cene enoni. Caa mukene ka motoka bene pe mi gami mi teri omyero inen ni itere kunu. So miti pa tic enoni tutwal aye nongo wati iye pe ni pi cule. Cul madii pe iye, icito pi bene. An ka nongo aketo wel, wel an me cito i TV. Nongo romo o kadi wa alip miya acel nino acel. Lweta omyero aye opo maber. Wic myero nen maber.
Ye wiya omyero acit i calun nongo i nino ma nongo abicito kwene ka tic. Wanga omyero anen ni ayubo maleng. Bongo myero anen ni pe anwoyo wek dano onen ni en i smart. Eh, kadi wa ceng tyen, kadi ka arukke kiti eni, dano wae, oh, you're looking elegant. Pien dano ngiyo ki neni ma itimo ngo? Irukke maleng. Meno weng cene ni, cene ca ni bene pi binu cucut. Ikuro kong dwe adek.
Ko Ka alego ni oo. kong wacit ka iyweyi manok, ka waloke wamed, wadugi i, i, i lok me cene, pien lokke pire tek. Kong wacit ka iyweyi kong mo manok, Ka walokke wadugi i program man me Ngec ki Ngene, apwoyo.